Tawlei ku tawlei ne tuang lo pa. Atlu ga mi thai za mani ba ne. Phun dang a ruat lo tein khalat rak pe mi vialte zong nih ruat u law CNDF nih hual ngau a rak kah lio ah khan kanmah CNA khemnong a rak kan kah chih lio ah khan tlang an rak au kha khan zan kada thong som ruk leng a chuak Mah khakha a ṭha maw ti tikah a ṭha, phaisa a chuak a ṭha. Asinain van zoh hmanh u, Chin miphun Hakha kan si ah, Thantlang kan si ah, Falam kan si ah, Tedim kan si ah, mah hi kan thlau a herh ko ti ka ruahmi cu kanmah miphun le miphun karlak ah u le nau chungkhar pakhat buaibainak te hmanh ah mah te khan khan na cawl ah zei ruang ah dah Atu ah hi tluk in kan chung khuakhar dihlak in kan inn chung kan inn le kan lo tiang chuh le hrawh dih a timtu ralhrang nih mah tluk a kan nawrh i a kan kip in a kan fuh cuahmah lio hin dai tein um khawh ko timi ka ruah ahhin ṭha tein rak tuak ve hmanh atu caan a kan zohmi mipi vialte zong atu kan rak aumi hi video ai zat i azat lan a tha cang zatka ci pi ase ti pi mi khi se lo ka ka thei bak ding i chuan so so zong dak chuan ding a si lo a her bak ti a ho man hi nuam ngai zang ol ngai in a um mi homan kan um lo rian tuan pa thabjat thadi pe para i mu ka chim lo in e chatia kan rak au ve mi si cha i kan miphun chungah kha thinlungput kan rak ngeihmi kha mah u le nau buaibainak te hmanh ah mah thakhat khat kan cawlcang cu si kaw ziah u le nau buaibainak cu chikkhatte si lei dang na ai se a ṭha ṭhan dingmi si ko a hmaan kan pekmi kha kan a ṭha a ṭha tukmi si ko cu nak cha cun atu ah Kan unau rual dihlak in Chin miphun dihlak kan si bi le si si ka cu chim lawng ka hau lo. Chin kan si ko. Amin an i bunh sawsawh bia ka si kan i khat dih. Mah cu dirhmun in hloh a kan tim tu ralhrang nih a kenkip a kan nam lio caan ah kan kut a tawi rih mi kan daih ko rih mi hi zei thinlung put set tak Chin miphun nih kan ngeih. tappi tiang ruahnak lawng thinlung taktak kan ken ko pumpak cheu a hal hman u kha lio ca nih phaisa a rak thotu vialte zanga thongkhat mo zan hnih mo zakhat a rak thotu vialte nih khan tha te ban ruat than u law atu zan dir mun ah hin te kan cawl than lai lo maw mah tluk in ralhrang nih a kan nam kan ralkap pawl zeitluk in dah an tha a ba te zeitluk dah hliamtuar an tam i zeitluk a thi an tam asinain atu zan caan ah mah kha kong kha chimnak nawl ngeimi ka si lo i ralkap kong cu a chung ral atu mi nih a zan an chim te lai asinain kan din tuai lo kan tha an tha a ba tuk cang ti tu cu kan theih a tha i kan fa le kan nau le thi sen i put in maw tawm kan rak suk hna lai tha ten ruat nu kan pi hna ho rian da si tu i hi thobur hi kha rak peo kan ti lang bang mi hi a ho khi da kan rin chiao a ho ni da pek hlai lai nangmah la keimah nih sawm nga zakhat te kutte kan sam mi te hin kan ralkap hna hi caan caan caan zeimazat hmai a norhter hna dakaw atu dirhmun ahhin kan thi a dai zeidah an tuah ral an tei ta lo ahcun van tei cangka in tawmpal te van lak khawh deuh poh le van ap khawh deuh poh khin vur phai thawh khi khi khi a si ding a si lo kan thazaang atu bantukin Hi tluk awlokchong vansang kan um lio cisan pakhat pahnih te van puah awk hmanh hi ruah cepmap te an um lio caan bak i kan dirkap hna lo si sia cun zei tluk in dah Chin miphun hi hmailai kan i chir te lai.